Kyýamat, mahşer gününde rahmet bilen razy bolup, Pygamber aleýhissalatu wessalamyň şefaatyna nail eýlegen bendelerinden aýlandyrsyn. Hormatly musulman doganlar, Allahym tebarek we tagalanyň Kurany Kerimde biz ynsanlary biz ynsanlaryň bu dünýä o dünýä saadata, bagta ermekligimiz üçin, bagta barmaklygymyz üçin aýat-i kerimelerinde kän zatlar öwredýär. we nämäni etsek gowulyga barjaklygymyzy, nämäni etsek erbetlige duçar boljaklygymyzy duýdurýar we şol aýat-y kerimeleri bize ýetiren Resulallanyň sünnetlerini hadyslary bilen bile aýat hadyslar beraberjesine alymlarymyz alhamdulillah kitaplary geçipdirler we bizde alhamdulillah ol aýat hadyslar size başardygymyzdan ýetirip durus. Biz insanlaryň borjy şol wagyz nesihatlary Diňläp, şol wagyz-nesihatlara görä durmuşymyzda amal etmeklik bilen borçly. Çün Allahu Teala Kur'an Kerimde aýdýar, Innemâ yetezekkeru ulul albâb, on üçünji suranyň on dokuzynjy aýaty, Diňe akylly adamlar wagyz-nesihatdan peýda alýandyrlar diýip. Şonuň üçin biz-de şol akylly adamlar diýilende, Allahu Tealaň Kur'an Kerimde akylly adamlar diýenlerinden boljak bolsak, şu edilýän wagyz-nesihatlardan peýda aljak bolmaly. Ve nauzu billah Allah Teala Kur'an-ı Kerimde aýdýar, Ulaike kel en'ami bel hum adall. Olar haýwan ýalydyrlar, belki haýwandan hem pesdirler diýýär. Olar kimler? Hamala wagyz-nesihat olara aýdylmadyk ýaly, hamala namaz okamaly, oraza tutmaly, haramdan gaçmaly, halala ýapyşmaly, halal biziň haýyrymyza buýrulupdyr, haram biziň zyýanymyza gaç diýlipdir, zyýanly bolandan gaç diýlipdir diýip, Düşündirilenini hamala eşitmeýän ýaly, bilmezlige salan bolup gezýän adamlar bular haýwan ýalydyrlar diýýär, belki olardan hem pesdirler diýýär. Belki şolardan bolmajak boljak bolsak, biz näme etmeli? Allahu Tagalanyň aýdanlaryna durmuşymyzda amal etmeli we gelejek neslimizi-de şoňa görä terbiýelemeli. Edil hem şu aýat-y kerimelerden alymlarymyz çykarýarlar, Pygamber Aleýhissalatu wesselam bir hadys-şerifinde Ulamalary özümiň mirasdüşerlerim diýip aýdýar. Nadamlar-da şol Allahu Tealanyň Resuly Serweri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellemiň sünnetini berjaý edip, onuň hakyky ymmaty Allahu Tealanyň bendesi boljak bolsa, şu aýatdan alymlarymyz 8 sany akylly adamyň sypatyny çykarypdyrlar. Ýani Pygamberimiz Allahü Tealanyň aýatlaryndan sekiz sany şeýle bir häsiýeti tapypdyr, şol akylly adamlaryň häsiýetleridir diýip hem belläpdir we sekizisini-de Kuran Kerimiň aýatlaryndan bahs edipdir. Şol sekiz sypat barada başardygymyzdan size ýetireýliň. Akylly adamyň sekiz sany häsiýeti, sekiz sany sypaty. Birinjisi Kur'an Kerimiň 13-nji surasynyň 20-nji aýatynda Allah tebaraka we taala aýdýar. Auz billahi mineş şeýtanir rejim. Ellezina yufuna bi ahdillahi we la yanqudunal misaq. Ýagny akylly adamlar Allah bilen eden ähdini bozman, şol ähdine ähdinde tapylýandyrlar diýip Allah Taala Kur'an Kerimde aýdýar. Indi Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadys şerifinde aýdýar, Hany musulman adam, adamyň asyl Allah bilen ähdi haçan bolupdyr, haçan Allah bilen äht edipdir, haçan Allaha söz beripdir? Pygamberimiz aýdýar, Hulikatul arwahu qablal ajsadi bi alfi amin, ýagny adamlaryň jesedi ýaradylmazdan öň ruhlary ýaradyldy diýip, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem öz hadys şeriflerinde aýdypdyr. We şol hadise göre köne ýaşullarymyzam öwredýärdiler, ýadyňyza düşýärmidir, çagalar, oglanlar üýşürip, haçandan bäri musulman, kim sen, musulman sen, alhamdulillah musulman men, haçandan bäri musulman sen diýde, el misakdan bäri musulman men, kiçikäk öwredýärdiler mollalar bize-de. Siziňem köpüňiz belki ýadyňyza düşýän. Şol el misak diýen edijeme Allahu tebaraka we taala hiç bir zat ýok wagtynda Ilki ynsanyýeti ýaramazdan şu bedenimiz beden şekilini ynsanyýeti ýaratmazdan öň elmisat diýilen wagt şol ruhlar ýaradan wagty şol wagt Allahu Taala ruhlary ýaradyp eý bendelerim ýani el estu bi rabbikum eý bendelerim men siziň hudaýyňyz dälmi sizi ýaradan men dälmi diýip ruhlara sorag berýär Şonda ruhlar jogap berýär, Bela ente Rabbuna, Senden başga Hudaýymyz bolmaz, Sen biziň Hudaýymyz diýdiler diýýär. Şeýdibem Allahu Teala bilen bendileriň arasynda näme? Bir ähtleşme, söz berişme bolýar. Şonda ruhlara Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar,

Biz Seniň hemişe sadyk guluň bolmaklygy taýyndyr, size hem, Saňa hemişe sežde ederis, Saňa dogry bolarys, haramyňa, gaty haramyňdan gaçyp, halalyňa ýapyşarys diýip, bendeler söz berýärler. Şol ruhlar söz berýär Allahu tagala. Biziň her birimiziň, kyýamet ahyryna çenli ýaradyljak bendeleriň Ruhlary. Ýöne şol ruhlar gynansak-da, näme, öz Allaha beren wadasyny unudýar. Emma Abdullah Tusteri diýilen radiyallahu anh bar, Zinnun Misri radiyallahu anh, Hazreti Ali radiyallahu anhlar näme diýipdirler? Şol wagtky Allah bilen ähdim dünýä, düýn ýaly bolup, bulagymdan entegem gidenok diýip aýtdylar diýýär. Şonuň ýaly takwa adamlar kalp gözi açylandan soň, şol elmisakdaky ruhunyň beren sözi edil düýnki ýaly gulagymda diýip aýdýar diýýär. Ýani biz-de şonuň ýalak boljak bolmaly. Bu äht diýlende ezizemman bir zady göz öňüne getiriň. Bir adam bir adamdan karz alýar bir zady we aýdýar, men bir ýyldan saňa şu zadyň puluny berjek diýýär. We iki sany şaýat tutup, şu iki sany şaýadyň ýanynda wada edýär. Bir ýyl geçensoň, malyň eýesi, zanyň, harydyň eýesi Sen pylan wagtda menden pylan zat alypdyň diýip, ýadyna salýaň. Men haçan aldym senden, näme aldym, nirde aldym diýip, ýadyna düşmedik ýagdaýda iki sany şaýat şoňa Biz şaýat bolduk saňa, plan wagtda, plan ýerde, plan tüýsli zady, plan gymmatlykdaky zady sen karz aldyň şul adam diýip, ýadyňa salýandyr. Biziň Allah bilen şol ruhumyzyň eden ähdini ýadymyza salýan iki sany şaýat kim? Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim ve şu Resulallahyň izine eýeren alymlar bize ýatladyp durlar. Kıyametde Allah Teala ona hatabat vardır. Allah Teala şu zady bize halal etti, şu zady bize haram etti. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ýaratmadym ynsanlary we jynlary men illa ybadatdan başga zat üçin. Ýagny ynsanlary we jynlary men ybadat üçin ýaratdym, ondan başga zat üçin ýaratmadym, bet siz maňa ybadat ediň diýip, Allah Taalanyň aýdan aýatyny Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislary bilen bile aýat kelimeleri bilen bile näme alymlar bize şol şaýat bolup ýatladyp durlar. Biz bizde şol ähdimizi Allah Taalanyň öňünde ýatdan çykarman, ybadatymyzdan daşda durmaly, lale diýjemaga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär hadis-i şerifinde? Men ata ahdallahi thumma naqadahu fallahu la yanzuru ileyhi. Yani bir adam Allah bilen bir zady ähd edip, soňra şol ähdini bozsa, Allah Teala şol adama soň nazar etmez. Şoňa seretmez, onuň duasyny kabul etmez diýipdir. Şonuň üçin nauzubilla Allah bilen eden wadasyny bozmaklyk näme? Allahyň öňünde bendeligini bilip ybadatdan gaça durmasa, ana şu Allah bilen eden wadany bozmaklyk şol eli zaman. Ýöne Allah Taala Rahmandyr, Rahimdir. Hemme günäni afu ediji Allahdyr, ýene-de Allahyň toba gapysyna geliň, toba ediň, Allahy Tagalanyň öňünde hemme eden günäleriňizi bagyşla diýseňiz, Allah başarýandyr, bagyşlaýandyr we bagyşlamaklygy-da söýýändir diýdi Jenap Pygamber Aleyhissalatu Vesselam başga bir hadys-y şerifinde aýdýar, biziň Pygamberimize-de beren ähdimiz bar, ol näme? Ve men ata zimmete Rasulillahi thumma gadara fen nebiyyu hasmun yevmel kıyameti. Ýagny bir bir adam pygamber pygamber bilen eden ähdini bozsa, şol adamyň kyýamat gün gününde dawagäri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bolar. Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem men özüm bolaryn şoň dawagär diýipdir. Ýagny şonuň üçin biz Allaha eden ähdimize dogry boljak bolmaly, onuň buýruklaryna boýun bolup, nehi eden zadyndan gaçmaly. Wa Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öňündäki ähdimiz näme? Oňa ymmat boljak bolmaly. Oňa ymmat bolmaklyk bes näme? Atiullaha we atiurrasul. Allaha boýun boluň we onuň Resulyna boýun boluň diýýär Allahu Teala. Şonuň üçin Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetlerinden daşda durmaly däl. Eger kimde kim Resulullah aýdýar Pygamberimiz hadis şerifinde La ilaha illallah we Muhammedur Resulullah diýip, Allahny bir bilip, Pygamberi bir hak bilip, Buýrulan ýolda-da dogruja gezse, inşa Allah, ol adam jennet ählinden bolar we wadasynda duran, ähdinde duran adamlaryň hasabynda bolar diýipdir. Ene jemagat, akylly adamyň birinji sypaty näme eken? Ähdinde dogry bolmak. Allaha eden we pygambere eden ähdinde wepadar bolmak, ana biziň birinji sypatymyz şol eken. Eger akylly adam boljak bolsak,

Garyndaşlyk bilen garyndaşlaryň doganoglanyňmy, daýyňmy, ýegeniňmi, bajaňmy, giýewiňmi, garyndaşlaryň bilen gatnaşygy saklamaklyk Allahu Tagalanyň buýrugy eziz jemagat. Hatda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aýdýa, Cebrail aleyhisselam her gelende goňşy barada aýdýady, her gelende goňşy barada aýdýady we Allahu Tagala da käbir aýatlary goňşy goňşular bilen, garyndaşlaryň bilen Agzybir bolmaklygy aýdýardy diýýär, Men soňa waka diýýär, olara diýýär, miras düşer diýip diýýär, gorky ugradym diýýär. Goňşularyň bilen gowy gatnaşykda bolmak, garyndaşlaryň bilen gowy gatnaşykda bolmak Allahü Tealanyň buýrugy ezizem ha. Hatda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, bir hadys şerifinde, Seläsetun min mekarimil ahlaki indallahi an ta'fuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka diýýär. Ýani üç sany häsiýet, ahlak bardyr diýýär. Şol Allanyň ýanynda gowy häsiýetlerden, gowy ahlaklardandyr. Allahu Teala şol ahlaklary gowy görýändir diýýär. Olaryň birinjisi eziz jemal zulm eden adamyň günäsini geçmäni başarmak. Eger biri saňa zulm etse, şoň günäsini geçjek bolmaly, çünki Allah zulm edilen adam eger zulm eden adamyň günäsini geçse, şol adamyň şol häsiýetini söýýän eken. Ikilenjisi-de, bir adama bir işiň düşüp barýar, ol-da seň işiňi bitirip bilse-de, seň işiňi bitirmän goýberýär. Emma gün gelýär, bu bir pelek, çarhly pelek, şol ýaňky işiň düşüp baran adamyň saňa işi düşýär. Şonda sen şoň işini başaryp bilýänem bolsaň, Pylan wagtda şul adam meň işimi başarsa-da, başarmady, etmedi. Menem şuňa etjek ýaly diýme, Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işidir diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şonuň üçin ýagşylyga ýagşylyk etmeli, ol hemmämize belli, emma ýamanlyk eden adamam bolsa, başarsaň şoňa ýagşylyk et diýipdir.